tije yot morneno yot morneno yot Wase- wasetieke uwinje nade koro pod omor

yes yes kaka ung'eyo keli chogo nyasuba nyako maber ndani ya nyumba nyasuba nyako maber itumeka natural Ehe.
nyasuba nyako maber itumeka eh nyasuba nyako maber Mm.
koro wadwa ni wadhi piyo piyo mondo mi wakon jogi baba luora ne tojno Mm. koro ler glen glen wacho ni koro to sawa aya adwa ni koro adwa ni wadhi piyo piyo mapiyo piyo mapiyo piyo mapiyo piyo mapiyo piyo nikech piny olil kaendi Ah, i- ma wan e chenro mar iluongo ni celebrity gossip celebrity gossip biro ni tich adek ka tich adek but kawuono wabedo gi itilafu matin nikech ah, pod wan gi wan gi strike e youtube kacha cha endo koro okelo okelo problem ing'e ni ka ng'ato mi strike ma gima dwana kon jwa jawa ni kopo no mi strike ing'eni en onya papa no rucho video but kopo ni umi strike o, jo YouTube ok yiene ni inyalo dhi mm, inyalo dhi live eh? koro mane momiyo wabiro late kama endi and uh, we have to apologize Jato Jamema karibu sana uh, Jamema Jato namuona pale asha wadia thank you so much Jamema Jato that is a true fan that is my relative and a true fan she will always follow

So maybe if we do it on Facebook, later we upload on the YouTube. You get it? And that is some of the uh, some of the uh, kisongo lalna kisongo lalna bana gine lalna lala sani bwana gine ne bwana some of the eh, some, some, some of the ango bwana Some, some of Eh, Little kiwuo bwana. some of the issues. Eh, those are some of the ai en issues adie. Kore nyakora moge. Eh, ne ne ne waketo thom kaya cha endo mar odongo to odongo dhi opudho koro kopudho nyako miwa strike but puro wuoyo gi wunyang'eya nikech wunyang'eya osiepna sater wacho ni kizungu kizungu mku, kizungu mkuti Eh, bwana wilikodwa bwana kizungu mkuti koro adwa ni jogo tim introduction very fast because these ones are upcoming artist usetimoga introduction bang' kane uselose usetimo bas koro eh, baba we achak kodi ma iluongo ni celebrity gossip first uh, in joangla donge of course eh koro ing'e ni un ema wadhi bedo kodu celeb ma next to joangla ma wan go sani te machandowa ma in ang'o muchako keli oangla kendo eh,
wangla en aena juogi en tija awinjo ka entie kuoma mm. eh. en tiji Mora saidi. Omori kabisa.
Mara Ok- tari. Ok ikone jopiny wende moko misegolo. Eh.
Kidhi e YouTube gachi biro nwang'o Dos Junior. Mm. Thum mokwongo nagoyo mar Nyau Genya. Manyiso ni manyiso ni in gi YouTube channel. Of course. Eh, eh babiti senga we awidwo kama kikizungu ang ni nyal. ang ni nyal babu makuri chako of course ni. Mm? Kor iwacho ni

Koro gin gichamo lunch sani. Just koro, a minute, tafika. Koro mina jamano matin bi ochak wuoye gi jopiny. Mm. Buda. Eh. Gi koni gi nyingi luonge nang'o? Ah, iluonga ni Prince Jeff. Eh. Uh, mi ni msanii wa Bongo. Mhm. Mm eh, so far niko na wimbo wimbo nini nyimbo nyimbo saba. Mm. Eh. E. misekete youtube te eh gine youtube te maduondi to mit ne onjna matin onjna matin koi wuodori na karibu sana mano ken koi wuodori na wane tim usiku sako
kare jo tim usiku sako be ma wan go ka su be eh. beto se dojo wacho no poto aha aya onjna matin eh

Eh, bwa- bwana bwana du- du- duondi iko sawa Eh. mani ng'eni koro aketo dholuo gi kiswahili Kamano. duondi iko sawa Eh. Owach- ket- ken ko iwacho ni tim ok eh, tim olik tiga kasto kasto ng'ane ne wacho niya ah, stephen ouma the governor stephen ogenga sorry stephen ogenga wacho niya oh, ah kare mariandi bende ka nene gimalugacha mariandi karibu sana mana bebo Eh, Stephen Oginga wacho ni kata en owinji from abroad en Canada. Uko Stephen sawa. Oginga we, ba- we, we, we wuondowa bwana. Koro Mariendi wacho ni duonde mit kabisa. Donge iwinjo gino? Eh, i- ichak iwanyna matin, ha? Oh na na na na na

Omari, bongo bagi. Ing'iyo gi ajawa. Ketho gini. Iketho gini. No. Am, am ba ng'e gino. Mm? Eh, mm?
Tem ne gi. Umbo lake mama. Nake na ng'e. Oh, ah. na, na, na, na. Oh. Oh, na, na, na, na, na. Mia ni layo na chwad matin.

Aslay here owacho ni iwer ka slay ngeni unjo bongo asante asante eh. koro eh, yani sube beto mor bwana bije eh. sube beto sube beto ang natang ni picha ni anwo kacha cha endo anwo ka josedonyo bwana uh, you people oba oba gi yawa da eh

Fredija Kadongo to ma kuonge mos Fredija Kadongo. Mano ma disco, mano boss. Ma disco wafoyo ni kama, eh, wafoyo ni kama CEO. Eh, ma disco donge yudo ka kuma wantiere okwa gol, eh. but okwa Nairobi. Eh, okay, Kelly Chogo, karibu sana. Yes. Mm. Asante sana, asante sana. Mokwongo adwa goyo erokamano mm. ni osiepe mokawo time kendo mm -hmm. kawo patik mar nenowa. Mm. an kaka ung'eya Mhm. luonga ni keli chogo jarawila youtube keli chogo jarawila tiktok Mm. keli chogo jarawila Mm. facebook keli chogo jarawila every platform ibro yuda kaka keli chogo jarawila Mm. Freddy Jakadongo wacho kacha ni yomu. erokamano ba Eh, erokamano, eh. erokamano. Yeah.
Adwa ni adwa ni kisetieko to jawangla ni ogona copyright mar mar Freddy achiel mm. eh, ma warwaki godo e pap arwaki kona copyright mar Freddy achiel Steve karibu sana iluongo ni Steve Steve Michael wacho ni Omari ajawa emi e, ajawa emanie e, e, obuogi bongo wirigo okay sawa sekwera koro keli chogo kon gi kaka iluonge YouTube gi Facebook gi Twitter eh mm. an iluonga ni keli chogo jarawila mm. Facebook mm. TikTok mm -hmm. Twitter mm -hmm. Insta Instagram kumoro amora ibiro yuda kaka kel chogo jarawina mm. yeah. right i mean uh, ingega wero copyright copyright eh kaka mar fredi mar fredi eh werna wero fredi achiel ah, jaja wero mar fredi achiel eh, eh go twad na chiel hani ne ni ne ne ni ne ne ni ne fred okawo ndalo kionge nyamara tindo kawo ndalo kionge nyamwalo Hey. Ne gisemina ongego. Iwinjo mago nyamara. Gisemina onge nanga. Swaga. Iwinjo mago nyamara.
Sugudu sugudu.
Analamo ni ngima idage ngima mihero. Abeba.
Udalamo ni ngima dage ngima mihero. Sugudu. Anagonyi thuolo kalamo niga. Idage ngima mihero. Agonyi thuolo kalemo. Idag e ngima miyiero. An aonge nying alamo ni ngima. Idag e ngima miyiero. Pod aonge wach alemo niga. Idag e ngima miyiero. Ari.
Pod aonge.
Iwacho ni. Omi ichungo gino mamit. Ichunge ka Fredi bwana. Ah? Koro chakani miya miya line achiel kasi chak ichunge kamano. Ng'eni bwana eh omi ichunge mamit. Ah, kasto iwacho niya kisechunge ni ari tiwacho ni ng'o wan ng'o two tiwegi kanyo sawa aya koro chakwa aha. hanine nine nenine lelile fred osekawo ndalo kionge nyamara tindo kawo ndalo kionge nyamwalo Oh.
anagonye thuolo kalemoniga

Hurry! I don't know. Yeah, no, I don't care. Sawa sawa. eh. Ketwa. Hurry! Eh. Ngoan. Eh. Ai.
Ngoto. Ang'o miyo onyang' inimo? Alright, mani lure Freddy Jakadongo Madisco inyalo dhi kanyo cha YouTube mare to wa- wabilre kaka jothum mani luongore Fredi Jakadongo wuod Abetho wacho ga cha ni amor wanyalo loso uru kolabo piyo piyo e ondiko kanyo no endo. Uh, Mariandi wacho ni Omari uh, Brian wuoyo kodi dak winji ok aneno but you can just retype because today I have uh, I don't have the, uh, an extra phone that I could uh, use to read your your comments, you know? I was just somewhere chilling down. Then these guys uh, just came and said, "No, Marino, we can go live. At least you introduce us to

Uh, I, I was trying to find that name from my head so it has, it has just come aneno ka ng'ato ndiko ni keep the good work omari nash bende ing'eyo kaka asemanyi nikech lekna machanu number 90711923274 and by the way it's public you can look for my videos eh? from my videos my contact is always there and uh,

Mama, mama. Nakuombea uishi maisha unayopenda baby. Yaani
Right. Owacho ni Nash, mm, Nash, mano kalo ni koso. Yajianya ka unung'eyo mago angla dong. Okay, now those junior. Yeah. Those junior uh, eh, eh, a- a- a- aja- ajawa ni chako karang'o? Ajawa.
Mm. Jaona chaka sidono. Hmm? Katin. Ah, uh, when isekawo higni adi koro e ajawa? Donji nyaka donji in gi gadek. Hmm? Gadek. Omari can't sleep because the interview is so good so far. I can't sleep. We can't sleep. to dong dhi chuno unu nende nikech ka koro gik mwatimogo interview ema jothum ketho Dongo swage cho ramo ketho gine YouTube kocha unto unto karero ketho te we temo ketho silip. Kori wacho nango? Ise? Ah, uh, antie giga dek mm. nyaka chak. Mm. Yeah. Giga dek.
Mm. To e, ngamono inspire imi donje thong. Ngamono inspire uh, owadwa milongo na Roji Chogo. Mm. Aroji Chogo be jathum? Aroji Chogo, yeah, Aroji Chogo en jathum. Mm. Wachako kwa tindo. En en mu owero thum mane Aroji Chogo? Aroji Chogo owero Sila Bongo Janyakachi, mm. owero Raila. Mm. Ruoth oparowa. Mm. Oh, jamoro mohero niya, Kisumu City tundelo. Agadenda tundelo. Kamega tundelo. Macha broni. Mano nyathiwa.
Ma ine miluwe kose ni muluwe. en moluwa eh, eh.
ma brother cha- macha macha brother ni kabisa ma ot kiyude- bwana thumno kiyude noyit tiyuda. bwana to goaga achiel bwana osagogi mang'eny en mani koro te- iwacho ni talent dong' koro un ung'eyo en e to en kanye kijanano

Sasa chiel. Ni wacho ni ni tu tu tu tu tu tu. Eh, ni Nairobi wote ni tu tu tu tu tu tu. Eh.
Yawa, call my name. Mweni lungu ni ku, kushi komar hmm. kofat. Hmm. Eh. Uh, uh, nitie nyinge moko matek kabisa. Kuri wacho ni manu, manu brother ni mo toka ni toke. Ki- kiyude tiyuda Mm. en Ba- mane skul sani pod sani adhiye. sani osomo dala osomo dala en e secondary school Eh. mano kijana maber ahinya ang'e ni wadhi manye dong sani koro ji oseloro Imiya akele kon- akele akele eh, kele mondo mi koro wagine koro in wuon wakori koro koro in Eh. ah, iwacho ni isegolo th- eti call my name mano mariande Eh, iwacho ni- iwacho ni isegolo thumbe adek Hey, an gadek. Gonwa go- gonwa kapel achiel kaendi. Ngeni ingeni sama wuoyi kodi ni wan gi jothumbe ka Fredi ya kadongo chom maja Fredi ya kadongo. Eh. Koro kopo ni wer maber at least inyalo yudo kata band moro ichak ichak warm up. Train, yeah. yeah, that is why we, you are here. Eh, Kelly Chogo Jarawila ne ka mano mano band leader. Eh. Kik wiyi wil gi Kelly Chogo Jarawila. Osiepna matek. Onjna, onjna.

Eh, samoro agombo nabede gari mondo mi adage kodi samoro agombo nabede ndege mondo mi adage kodi samoro agombo nabede lewni mondo mi warwakre kodi samoro agombo nabede ot mondo mi wadage kodi anadundo kalando nyalonge Ah. chunyu gombo to nyalonge Jogombo. aomba aomba Eh? toto ng'wonna Eh? asaya asaya Ani- mama ng'wonna Eh. Eh.
Ikoni chunyi gombo. chunya eh, chunya To- to to nyalo. ler nyalo pod otame mano miyo wan gago marinas Yeba.
Chode nolos ne joma nigi pesa. In kionge go yaye kabisa ti matek. Iwinjo. Nikech kata ng'ato rang yieni nono. eh. nyaka ang' ing'ad rum of course pod idhi chul to kata kopo ni in gi odi kaka ma koro wabedeni eh. iyo nyaka ang' ited kuon kech ok dicham semeji gi kech ema wachakogo right eh. iluonge ni odos junior odos junior nie youtube en e facebook wach kuonde miyudorie babu tiktok odos junior 18 mm. uh, facebook ibiro yuda gi viki mboya mm. mano na register kapod asidora somo mm. kiduogo YouTube mm. imanya go Dos Junior. Koro adwa miyi adwa miyi gimoro mm. ma will help you. Yeah. Gimitimo mm. en ni kopo ni ineno kaka kopo ni cheko let me use the artist who is here. Mm. Kicheko the profile mar Fredija Kadongo. Yeah. Ibiro yudo ka e, e YouTube en mm. Fredija Kadongo Madisco. Mm.

Mm. Koro ang'o gochona Omari kijana mono in gocha mm. amanye Facebook ok ayude you get, you get something of that kind mm. so do this go to your Facebook change it to be Odos Junior, Junior. and then let me, let me, let me also ask you ang'o miyo ok ikawo kawe nyingi ang'o miyo idhi adhiya ni Odos Junior no kikaka nying moro Odos Junior ni deponi de ati ni ineno kichalo gi nyakwanya konda koso duondi chal koso ang'o mobiro ni miwacho ni bwana analungore nodos junyi mano jopiny ema nya nyisowa but ok pod anyalo explain kidogo mm-hmm. yeah. explain ok Ka. ok kidogo explain mano iluongo ni eh, mzee otamo wang' mogo wacho ni bosechiemo pimga otamo wang' mogo un uramo nudwoka dala onge problem koro wan we wadog dala wawe nucham
ka nawuok dala ka koro abiro dhi kaka mm. eh. ket ket gino ket gino eh, ket gino kama eh. mm, ka wuok dala ka biro dhi kaka ka join mm. ka after tieko skul mm. kabiro dhi kaka tieki itieko tieko klas moro nyaka klas itieko skul to ji somo eh. skul ok tieki eh. mm.
kabiro dhi kaka to ema apo ka ji luonga odos odos eh bwana yani sauti samoro iluonga kamoro agore lex mo matin eh to sauti no chalo mar odos yani such a things ok chwad chwad chwad chwad na chwad na gine copyright moro mar odos copyright mar odos mm. minyalo go maler kabisa ma jopiny wachi ni it is true jok man ka gedwa no wachi niya en adieri Copyright mar Odos naheroga Nancy nyathi mageno e ngimana Mm. but eh, adwa kumano it 2013 kapod Koro- ayang. koro chuo gini ka mondo koro o- chandi Mm. mondo koro igona geno koro chwade Eh. Mm.
Kawuono riore Kawuono riore jaber enye jodongo To bebi yuoro mera jaber okawo namba kawuono oriore were were king'iyo kocha an wege joke madhi jayo oloyo mon gi rundo gi rundo gi rundo joto tiyuoro mera jabere nya jodongo swaga kawuono oriore orie ore oriore joto tiyuoro mera jabero kawo namba kawuono oriore orie ore orie ore Oh baby you are omera jabere nye jodongo. Dongo nda dongulun.
Acha kigona ne mini wacho ni hero no koro we mono hit. Koro mi hero. Mana hero. Mm.
Mana hero. Nahere lakini kod sani. Mm. to kairo copyright my friend airo gana go gig ah, ah, no problem no problem
mm.
nwaonja onja yani eh. itema tema ionja onja en sio tamo wang' mo wacho ni kodwa obed brand mm. kodwa nobed brand ne mm. ki en mm. omany nying ma unique yeah. oluongre kata ni kuon kuon galot mondo obed brand iwinjo odos to mano mano mono se hit cha ema biro e- ema biro e mind ji Eh, owacho niya luongri e luonga kata ni in koro e jathum ma yani wuog gi unique donge ineno kaka MC otamo wang' mogo koro iwuok kuka ni kuon galot ma ka- ipenjo ni kawuono ng'ama dhi gowo chiwo ma kongeni kuon kuon galot Nying nono. Eh, Eh, nying nono. a nameless osekawo Koro- Nying nono. Eh, koro aya gonwa ne mini mi- gonwa ne mini hero no baba manahero
manahero to en adwa natweyi gi lese ng'eya mondo mi wabaye kodi mane mane Gini- gini tidhi ketho gini we mulo kama baba gini gini pod idhi timnego ji mang'eny interview pod ibro promote go ji mang'eny Aha, adwa ni Adwana tweyi gi leso mondo mi wabaye kodi koso diang' aidhe wi ndege mondo mi wawuothe kodi Alright.
werno werno ok adhi weri Ko- sana Koro jok maneni ka giendi ere support minyalo gombo ni gimiyi kaka jok ma watch ka sani. support magombo subscribe idonje youtube kanyo fanya kitu share Mm. eh.
gi subscribe kabisa mm. aba timo kamano eh. eh, koro ing'eni kawuono wan e celebrity gossip mm. ng'ama inene ajawa ka minyalo gombo kuodho maybe e yo maber kata e yo marach okahero kuothe lakini koponi wacho to wadhi kuotho mm. ah, no nikech en e celebrity gossip manyiso ni wakuodho matek mm. modong' ineno kata ka nakwero tamo wang' mogo gini ka ni ati o gineno ich lit gi wendgi mar gine mar mar mogo wang' noidho ni koro nikech igoyo rete to gigolo manyiso ni awacho wacho mondo giwi giwinji ok ni eti ni koro ni awacho ni ni Kanyo eti gi ni chuki, wakuo kanyo gi chuki. eh koro in be inyalo wacho wacho mondo ng'ato winji E- e- emomiyo waluonge ni celebrity gossip Eh. mm. maybe inyalo neno ka ng'ato dhi maber kata odhi marach ni jamano owuok dala ae lewo mano tamwang' mogo Ehe. Eh, Mm.
koro Mm. eh, jathum ma dang' awachi kod sani to ahero ga ng'ama oseiti magona thumbe mamora en ga prince sinda prince enda en miwinjo konyong'i kabisa
ma ma inyalo wacho ni to to nyar nyar opondo karibu sana minyalo wacho ni e ya jawa kato en makoro oting'o oting'o mbele eh hmm. eh otemo otemo giri gino ruoth riba eh, eh.
to kopo ni sani dang mi chance mar go collab inyalo go inyalo gombo go collab komiya chance mar go collab mm. kila mtu yani ngama ah yo angla ka omi ni ati yer ngata chiel yer ngata chiel kende yo angla ngo mono achuo mi godongo ngech tempo man go dwal man go ni malo mm odongo ti luongo ni odos oma imbe ni wale yani i ni gombo go kolabo godongo so ah, but in ti luongo ni odos julia eh. ayo mera oje mziko nyangu mozi wachini yomu Eh, Fere wacho ni Umari an ka. Okay, mani winjo kaka wacho no bado. Imbe koro kawe gini. Iwacho ni in jaluo ma wero Kiswahili. Kamano. Ok inya wero Ohangla. Eh, kidogo tu aja temo but eh, mo- mos- moso ah, na ahero fuatia jobongo sana Mm. Eh, koro nadhi abedo talented into gine kiswahili Mm. Eh, Ma Kiswahili ne go manoma. mm. Iwuor kanye?

Uh, nada Kisumu. Mm-hmm. Uh, but Homa Bay ni wuok aja seven. Oh, kare gin. Kare gin. Idhiera. Makendi wacho wacho ni koro. Oh, iwacho ni isebedo ga kifuatilia jobongo mang'eny ma sani koro oh, yeah. you are adapted to Kiswahili. Uh, yeah, ma sani kata kiloso wer tiloso gi Kiswahili. Eh, bongo ne mano dhi obedo e chunya sana mm. eh, eh, gimoro achiel gima gipunja sana ya yor mapenzi mm. eh, ihero love kabisa eh, eh, napenda mapenzi sana ti isenyombo mihero love eh, kwa bado mm. lakini yani mafunzo magi mane gipunja mm. according to where kaka giketo mm. eh, mora kata wangala benda hero but into personally poke inyombo uh, personally bado bado mm -mm. eh.
okay yeah koro oangla bihero e oangla ka ifuatilia ng'ahinya mm. doti adi ka karibu sana mm. oangla ka afuatoga prince inda mm -hmm.
mm. en ema sani yani en mwenye wacho ni luwe kende eh, juu ngena hero prince inda mm. according to bongo mm. wan uh, wowuoye mafunzo mar mapenzi the same thing prince inda bende luwo wechera mm. eh, koro inda chera mm. to ne chwada yiend achiel moro mana nus ok inyal chwado te Mm.
Prince Inda mang'eyo en ni eh, mama watoto. no problem chwada chwada matin No, no, kamako lyrics no but uh, glen sounds o- owacho ni mari nash kaka an asemanyi na teko to ang'eyo ni kayudi to tekona biro duogo kae sawa Mhm.

mami mami oh. eh, eh. eh. koro mane kibedo yendo to kene oh. anayo kupenda penda tena mana kaka odongo kidwa bet mm. iwero ni tige gi malo oh. koro hono kiwe eh. mano kiwe mani ng'e ng'ama iwero mm. eh mano kwe ineno ka- ineno ineno ineno kata kata mana thuma cha mondo mi odongo gol Mm. ne niti- ne nogole nikech naketo wang' ni mogo idho ma ji yudo ah, ineno koro oh no Eh. kore momiyo kata wendno gol koro imbire kidwe inda Eh. mami go
anayekupenda pendana naye mami Ehe, anayekupenda pendana naye mami ende siye kupenda achana naye mami ando
bwana this guy is talented huh? and uh, duonde more sana imbi inyalo inyalo kona ne kaka iwinje kanyono endo nikech an kaka winje tawinje ne jamani nigi duol omuga ne be nigi dwol en mana ni jamni nigi duond owangla mm. to jamni nigi duond bongo nigi duond bongo koro sani in gi subscribers adi babu uh, sani an gi subscribers uh, 320 321 321 yeah. nuone gi youtube mondo mondo gidhi gi subscribe uh, mende msubscribe youtube mm. channel prince mm. jeff mm. mlike mshare mm. yeah

eh, wana improve sana mm. eh, na napenda hiyo Wana- move Mm. eh, mu, omari ukiona kolabo kolabo abiro wagolo mawacho ni duok bunde is to sawa eh, alafu uh, wasanii mag wangla mm. sani gipenda wanapendana sana gierre mm. eh, inyado ka fidija kadongo kapo no luongo ginene mare launching eh, launching mare Mm. to gibiro together ma means ni to gin- gicha nyiso hera adier koso macha to business Acha gihero ah. radie. Lakini ginyiso achiel kata eh nikech ng'ama ok winjri go ok inyal luongo. Winjri go ok inyal luongo e. Ayori ayori.
Mm. Mm. Koro gi gi support themselves. Mm. Eh, gikelo gi momi togetherness. Ah, koro ngeni as long as ni gitimo kamano. Mm. Uh, sisi pia upcoming. Mm. Uh, tunaona hiyo move. ni so eh, Celine wacho kaecha ni sisi watu wa comment tusikuje YouTube. Hapana.

o eh, eh, ang- ang- ang'o rem ang'o rem e industry mar ajawa mondo ochop kuma bongo nitiere Mm, gima anya wacho ni rem Mm. ah, ing'eni moso language Mm. eh, kitiyo gi language mar ah, tuseme sisi kama wajaluo Mm. tukitumia kijaluo Mm. tu, tuna, tunafaa kuongeza hata kiswahili ama english Mm. eh, But i- is that the reason? Donge aneno kata jo Nigeria were awera gi dhogi but wamiel. Jo But, Congo, somebody like uh, uh, Fally Ipupa. Fally Ipupa onge chieng' mobiro wernu gi Kiswahili mondo iwinji. En aena toleka, toleka, toleka. To ji miel amiela. lakini eh, unaweza pata ina lyrics lazima upate ka english Eh, english hata moja yenye mtu mtu mwenye aelewi hiyo lugha

Dom ni ni penda sumuma. Eh, gima chalo kamano. Alright. Aya kele chogo jara vela. Yes, yes, yes.
In ko gichwa chwa re suba nyako maber.
Hani nyako maber jara vela. Aha. To ti nyako maber.

Hakoni nyako maber. Jarawila.
Switi nyako maber kamama. Mm. Hani nyako maber. Mm, mm.
Tolosode kende uwon. Har. Ngowan. Ngotu.
Ang'o miyo nyang nimo? Iwacho ne, okay. Keli chogo jarawila. Yes, ma. Imbi nyalo kono jogi matin.
Mm. Eh, ni... Mm, chak inwonegi anwoya ni iluongi ni ng'awa itim ang'o mm, ya- e youtube ni se- ging'eyi ni iluongi ni keli chogo but now handles magi ya ya an iluonga ni keli chogo ya Mm. mana kaka mc omari nasewachonuno Mhm. Yeah. love your voices thank you slin mm. an e ceo Mm. ma bahati music eh, isechopo nyaka isiyo warie na tienda Eh, eh. yeah.
Mhm. Eh, youtube kocha

Achiel en injini Ochieng' Wuod Awendo. Oh, you know injini Ochieng'. Hakoni gi miso miso mothun Wuod Awendo. Eh. Ma ng'ato ok dilos gari koko somo gari.
Frederick Ochieng'. Tipo lwedo machiwe ma ruoth gwedho. Hakoni lwedo machiwe ma Mungu medo. Ochieng' aywani banyo kasechorom. Ywa, ywa.
Siepna sungi nade thuon wuoda wendoni. Mm -hmm. ni baba dhi ali nade wuod neli wuoyi siro mm. osiepna dhi ali nade ayaye
frederick wacho ni kiswahili ni wangla tindi wero gi kiswahili donge iwinjoga ni 50 bob suali ato kichwa yako aefuri ni 50 bob suali hata kichwa yako aefuri a ogaina ogaina okay sawa koro keli chogo yes. ere program ma sani in go next bipango in kaka ja bahati musical be nitie gima ipangonwa next ya nitie gik mabeyo next kabisa mm. mm. nitie gik mapango ma next mm. mabiro mm. Eh, nitie double release mwadatimo mbele ka mm -hmm. but date mopok wamiyo ji but everything is okay kwalna jothumbe mipango invite

Fredi ni ing'eni ing'eni en osiepa jawa kanyocha gin godongo but koro dongo era chako drop mos mos nikech strike strike ng'ama ing'iyogo kitim kamoro mm, but Fredi to pod osiepa mm, Fredi to osiepa Fredi pod ng'ama ber eh, eh. koro en emichako kode en emichako kode aha yeah man ipange higa ni koso higa cha ipange higa ni Chak December. Chak December. Yeah. Okay. Mm. Right. Fredeja Kadongo, you've been invited. Kuri rito man official invitation. Mm. Meanwhile, isebedo invited. Mm. Nga kendo. Eh. Kata nga migomba komba invite, kone kono yod ka, oyod chod. Urit kuru bado bado. Ngat ma kombo invite kendo en Tony Ndiema. Tony Ndiema gudo kinyo. Yeah. Eh?
Jugo kelo kama. Juogo kelo ka ma- mano e thum toni no mor. Analuonge nade godhiambo kama. Mm. Nyathi gi kar Ro maber.
An amiera mopondo. Amiera mopondo. Mm. An ijuogi okelo kama. Juogi okelo kama. Mano iluongo ni Tony Ndiema wuod Okinyo. Batoto Baromba. BBR Band. Eh. owadgi msela wuod okinyi mit mar atari aha mm. ipango mana invite jothumbe ariyogo eko eh, ok anya gombo invite ji te mm. but kaluwore gi mpangilio mm-hmm. wa asegwelo fredi jakadongo mm. to nindiema to koro dhi chuna dhi ire kende nikech en ifadhi En e father.
Yeah. Iwuok e lwet Tony Ndiema. Eh. Mm. En e ng'at ma koro adhi ire to wago go mbaka. Okay. Kasto gi jok mamoko. All right. Yeah.
To now i to uh, in kaka uh, Kelly wanya keti kaka one of the upcoming artists. Yeah. Ere shida munena ahinya un kaka upcoming artist minyalo gombo ni jok moluongo ni the stars magwa mm. uh, nyalo timo to at least improve un bende un kaka upcoming artist eh, omari shida to ng'eny mm. mano to kik owuondri Aa, koro shida munene fail we shiti kata ni kieni nokichiemo mm. kaka sani denyo ni mago to kata wan wan go owacho mane fail ma ng'ato at least nyalo loko kaka ineno ana nyalo wacho niya mm. bwana wan sida mwaneno en ni wan kaka jo parodi kisego parodi to jathum winjo ka parodi ni mit to neno lit odhi ogo odhi ogolo but ka be ka poni ok opush ahinya ni en aena 1k to be ok ogo ok ogol ineno inyalo wacho ni wan kaka upcoming artist wan koponi wasayo mondo ogolnwa strike to ok golnwa but jok moko machalo simi moluor tigolo ne gibidie immediately Gi- gi- gima chalo kamano mano example mano mara mano ok maot Koro ineno mari, Mm. eh, iwacho ni gimoro amora seche mochakre Mm. nyaka obed gi challenge. mm. mano to kata bed mani iluong ma fredi Mm. iluong prince inda Mm. iluong ema jalamo Mm. iluong musa jakadala Mm. ok nyal tikoni iwinjo itemo geno ayore Eh, iwacho ni gimoro amora dhi step by step Mm. ikoni kata iluong jogi mipong' shuja mon Ongu shuda- shuja mon Eh. ok nyal tiekoni nikech jofredi pod bodong' maka mielo there fredi is a day Ibiro luongo shoni kendo Eh, kaka an keli sani. eh, A- Aluongo shona kenda. mhm, Nitie ji achiel ariyo adek Mhm. ma gin fans mag Fredi gi sani mm, mok nyal biro e show e show ni. show mara. Eh, But ba- kaluongo Fredi to dhi bi- gidhi wabedo bi. kodgi kumoro achiel. Gidhi to bi. gibiro. Eh, Koro nitie gik moko mok wanyal tieko. Eh. Tieko gi en niya, Mhm. tim kinda mondo itim gimoro maber mane Fredi otimo mondo atrak joka mondo obi kuomi. Awiyode.
Iwinjo? Mm.
Yeah.
Alright. Mm.
Mano kende. To un, un kaka jo ajawa winjo ka ja bongo ni wacho ni weruru sana. En adieri?
Eh, wan wahere. Nikech eh, wahere sana. Adier?
Wahere. Wer orue failed ka? Ahere kabisa.
Aneno ka nya, nya, Nyaseiru wacho ni kik weya kanyo, kik weya chieng' lony chieng' na bubiro gi wuoche gi sa. Agombo bigo bigo jaber, bigo toto. Kabisa, urwaki. Bigo rwaki go. Kwanza, Anarwako number 45. Eh, imirwako? Eh.
Eh. koro ker mano iber kata koch iber koro eh, eh. oh. ya bang'o koro keli chogo oh, in kaendi mm. to ikonwa maber niya mm. un kaka jojawa mm. it is very difficult mondo survive kopo ni onge gi sponsor koro in isebedo ki survive nango koso in gi sponsor

sponsor mm. mano gima
is not mano gima ok adier kabisa mm. nikech an mm -hmm. an anatiyo tich mar juakali mm -hmm. oh. Ma, umari aparo ni iting'eyo mm. e, kata mana jok ma wan go ka ging'eyo mm. watiyo kodgi kumoro achiel mm. ija juakali aja juakali koro in idhi e juakali yeah. e eh.
adhi e juakali mm -hmm. monday mm. to friday aya saturday gi sunday mm. an ajawa jwakanda ni mm -hmm. ema miyo ayudo kaka push wach mara mara ja mara ja mara ja inya yudo go data moro matin eh anyalo yudo data moro matin mm. anyalo yudo kata kaka watimo gimoro kaka mar recording mm -hmm. gik moko achiel ariyo adek but nitie moko mok ginyal mm. Eh, nitie moko ma koro ok onyal ma nyaka ang' imany mana osiepeni kanyo iwacho ni dhano ber ma nigi osiep Mm. osiep gima ber maloyo wat an awacho kendo awacho kategno kabisa Mm. nikech eh, an gima osiep osetimo e ngimana Mm. Sama- Fred wacho ni an osiep osekonya. Eh, ah, Nikech jogo osiepe an osiep osekonya. jakadongo kriange Mm. madisko ok riamb kata matin mm. baba onge gima ber e pinyni mm. kabedo gosiep mm. nikech eh, an kata step magoyo sani mm. aparo ni onge ino mari nas osiepna mm. eh, in eh. owachocha oh, in omari de onge in eh. aparo ni ok apar kada an narobi kaene yani ing'eni agombo kwere ni aha yeah. acha hizo iseneno kipako ng'ato ipake to kani ah mago gik matin lakini ber ne Amen. ber mana isefwenyo gino Eh, ko- koro koro mari Mm. emomiyo awacho ni osiep ber maingo wat nikech Lynette wacho ka ni uchal ruya Eh, koro. Eh, Kuma- wachalre e ber kose raracha lakini an to ber jogi ema koro pogonegi ber na ber na ber na ber madong' ka rach ka gin but an to- aberga Eh, koro kele eh? Yeah. Mm. Koro anyalo wacho ni piny kae iwacho ni gimoro amora kaki kaki yani ng'ato ka ng'ato nigi pattern ni kaka odwa ni otim gire. Mm. Eh, koro kaka an Mhm. ami kaka timo Mm. but o- akia kaka jeff time kata kaka dos time Mm. Iwinjo? Mm. to be ok anyal nyiso dos ni bwana time kaka time Exactly. Eh, to en mong'e ko- kaka opanga Kaka opango tije.
Eh, Right. Yeah. Mani iluongo ni Kelly Chogo Jarawila inyalo dhi kache YouTube mari iluongo ni Kelly Chogo Jarawina.
Inyalo manye kata mani Facebook iluongo ni Kelly Chogo Jarawina.
Inyalo dhi e TikTok kacha bende entiere iluongo ni Kelly Chogo Jarawina.
Ang'o ma intiere ma pok ging'eyo? Instagram. Instagram iluongo ni Twitter. Kelly Chogo Jarawina. Oanglo ng'awo nyaka Twitter ne Twitter. Eh, Frederick Ochieng karibu sana. Koro mm, we, we mo, ma, mijogi namba ng'ato nyalo gombo pang, pangi tich. Mm. Mm.
Eh, namba na mar simu mm.
mondo iwach sama igoye samoro kik ang' goye tiyudo ng'ato
eh, an inyalo gona simu sa asaya ionge ng'ato an aonge ng'ato uh-huh. ng'ato an go yambo mariane ng'ato dowan kodu ka oh, ah, ah.
manie ot koro kaka oh. mikae ah. Okay. Ah, okay. Mano migi namba. Migi namba. Mm.
E namba na mar simu inyalo go 07 6 triple eight. Mm. 24 50. Nono abiriyo. Auchiel aboro. Aboro aboro. Ariyo ang'wen. Abich nono. All right.
Haya, mi, mi jabongo. Jabongo be owache namba ne miyudego. Kosi namba ni ok public. Uh, mara public Uh, u- mine, mege. mm, 07 25 83 59 83 Right.
Mit malatari, mina Odos Junior.

mane namba ka tich oneno pod igo agoya kata shida oneno wabiro konyi katieko adwa nawuo matin mm. nikech ma celebrity gossip adwa akuotho matin but akuothe penjo mm. odosi insani e kopo ni dang' igol thumbi moro momako piny mm. kasto ng'ato tugore atuga to go parodi mm. jog gandi to kawuok nikech gin to gielewa parodi maber mm. un ema wuoyo kodu jajawa mm. eh, ka ng'ato go thumi parodi to ineno ka parody ni kata in wawach ni thumi en aluf achiel mm. but parody to dhi e 2000 inyalo timo ang'o ah, ok anyal react bad nikech iwacho ni kila ng'ato nitie ket gino ma ji winjo mm. ok anyal react marach nikech iwacho ni kila ng'ato nitie gi awe mm. e, to ruoth wuon osimbe mane miyo wan wawegi ok dwa mire koro samoro agoyo mm. instead yan anyalo goye kaka patan makilego mm. tidogi duoke gi patan ni tinwang' ka ruoth ting'i malo koro mano miwacho ni aher wadwa kaka aherora an owuon mm. ya koro to kiyudo ka ng'ato go copyright kanwa ka ng'ato go copyright mm. be pod same nengech iwacho kaka wawachi ni wawachi ni kuri wero thum mamit mm. iyudo ka ng'ato were thee ka bwana be mopango go show Ingeni panga panga show no go to me. To me to me mani miwero. Monduogo. Monduogo. Hmm. Aya. Mm. Kore yoro ko mari upango show kenda keto bana. Mm. Tago monduogo no emago kanyo mrai. Mm. Monduogo. Ile mbi monduogo. Eh, wuon duogo tumie magoyo eh, ni dhako duogo wuoda sumbi dhako duogo dhako duogo kendo antikini kura were gi duol matin hmm. Dhako duogo wuod asumbi, dhako duogo. Eh. Dhako duogo wuod asumbi, dhako duogo. Kochiego dhi kik ilawe, dhako duogo. Eh. Kik ichandri ni oro fea, biro Dhako duogo.
I- i- i- Dhi tim ang'o? Iyud ne kendo apong' maloyi, apong'. gima gima nyalo timo onge nikech an atime kiwango manyalo kaka nayudo lekno na a- apeanago kaka nobiro na koro kopo ni imbe nyasaye ok nya mi lekno tinyalo pick it from me tikete ma nyalo peana message to joma winjowa to mafans magwa i think ni kanyo onge richo Right.
Kilichogo jarawela, in e jangolo koro. Kaw mae, koro bwana yudo ka ng'ato eh. go parodi mari. Kaka suba nyako maber. Eh. Suba nyako maber. Koro anaketi niya. Mm. Osuga lot maber. Suga lot maber. suga lot maber otero kuon kende owuon ago paro paro you hit paro you hit malo nyeso de te bang beat tatiyo gi mari mm. what could be your reaction ineno mari iwacho ni piny kae eh, gweth mar ji opogre eh eh, gimoro amora ma mm. ng'ato timo mm. in mari mari mar ng'ama chielo cha be mar ng'ano mm. koro kapo ni go parodi mar nyasoba sana mm-hmm. mm. ageno mari bro wach ni mathum kicho ha
nupane ni waonge donge umanyowa umanyowa umanyowa to ma ma wan kane ma wan kane ma ma wan kane mm, ma wan kane ma wan kane mayo eh yawa sorry ilikuwa itilafu ya gine ya mtandao bwana keti kamera maber bwana ine imenye mnakucha kimenywa keti keti gine keti gine keti light Ket light kocha. Mondo mwatie gini. Ng'e ni in emini wuoyo bwana. Dak ichung gino maber. Ka a gini. Eh. Mhm. Awe ano yiengre. Eh. Eh, my, my, my lost voice yawa voice ok winjre ang'o timo voice ang'o timo voice daka matin ni ang'o timo voice ang'o timo voice uso kamere mweloso jogo oseketho gini ang'o oseketho voice yawa aya Kelly chogo in emini wuoyo wuo mondo wa summarize. Mm. Mm. Koro ne wacho nani? E, nawacho kama Omari. Mm. E, seche ma ng'ato timo parody mm. gi, mi, gi thum ng'ato mm. e, en gima ber sana nikech en mokwongo thum landre mm. yani thum it diriyo mm. mm. original to it paro odibo it Mm. manyiso ni seche migoye kucho cha Mm. to eh, ng'ato winjo thum nyasuba to wacho ni adu ma bit mar kele mar nyasuba cha wawinje kaka kele noweri Mm. wadoga winje kaka omari noeri winjo Mm. en gimoro maber en, en dongruok Mm. but eh, jok makawe ma kendo koro loke kama kendo koro loke no Mm. ok en gima ber nikech eh, seche mitimo kamano ichalo ng'at ma otamo omari kata ng'at motama mm. kaka anyalo ginene wa kaka inyalo chiemo yani right e, nikech e, iwacho ni youtube ni youtube e gima wachamo mm. e.
right yeah ok nyakwar mogi mana kaka iwinjono endo ne wan kaendi uh, wakwayo mondo isupportnwa ma boys gi endi support nwa Odos Junior en kacheche YouTube mare dhi kachecha i subscribe support nwa baba wache Prince Jeff Mi- mi- kete mic kete mic baba
uh, support Prince Jeff eh, Prince Jeff is a bongo artist but jaluo kore ka wan kachecha gi Kelly Chogo. Yeah, yeah. Kelly Chogo Jarawela. Yes. Inyalo manye kumoro amora e YouTube, e Facebook, kumoro amora. Yeah. Gima dwa nawach katieko en ni an ayie mondo tembe te ogoya nikech an achalo freedom fighter. Mm-hmm. Chieng' ma koro joangla biro ng'iyo gi parore. Mm-hmm. Ma koro ji biro goye mayom, ji biro paro ni eh Omari ka ne chako gi jothumbe ne pa manie to piem kode jothumbe ne pa nodwa tieke but ka koro oseshika koro ji biro goye mayom parodi tibiro go to pile pile ok dichiel parodi tibiro go to pile pile ok Eh, dichiel kendo kata an ok dang' a- awach ni o parodi taweyo manya wago parodi moduogo parodi wabiro goyo ne jothumbe moyie mm. ok ok ok ok wago ok wago ne ne ji te mm. wabro goyo ne jothumbe moyie mm. koro paro rit wabro goyo koro sani to nyaka tembe luwa luwa nikech uh, pok ogoye ga e, e piny mar ajawa ka mm. onge ng'ama osego ga paro ri koro kigoye tichalo ng'ama timo gima waluongo ni competition ichalo ng'ama piem gi gi wuon thum yani imbe miyo wuon thum competition koro ng'igi kocha to wacho niya magi ang'oge nyathini piem koda Eh, meanwhile wagonu erokamano joma nowuochwa ma iluongo ni celebrity gossip ibiro gosipe kama pile tich adek ka tich adek Eh, nitie ng'ama odong' gi wach moro Yeah, an odong' gi wach. baba wache Hata gani wewe tunakunya rumu sana. Wache. Mokwongo an agonu erokamano kabisa mashabiki wetu jok ma okawo time gi kendo okawo patik gi mar mondo watch eh, celebrity Gossip. gossip dum Mm. Eh, celebrity ano Gossip.
eh, gossip Eh.
otieno sa masani Eh. kendo ang'eyo ni ubro udhi promotwa Eh. kaka wan ni koro wawuoye kwa ujumla Individual. do, Mm. eh, udhi promote wa promote wa uru wa- wabiro kelo ni gik gik moko mabeyo mamit kendo ler kendo mit watadure youtube ka mit mar atari wan bende waromuru kendo next time the following wednesday ko kamano agonu ero kamano ma iluongo ni umari chieno jamone mbele chiene mineno to mbele Ni oko. emiyudo